Dros y tair blynedd dwytha, mae arloesi Gwynedd Wledig wedi bod yn peilota prosiect Rhyngrwyd y Pethau yma ar safle Glyn Llifon. Rhyngrwyd y Pethau ydy pan da ni'n cysylltu pethau fel oergell neu giât i'r we. Yn ystod y ffilm yma, mi fydden ni'n dangos i chi nifer o synwyryddion rydym wedi gosod yma ar y fferm, eu pwrpas nhw

potensial Lora Wan yng nghefn gwlad gan bod ni wedi defnyddio'r ffarm a'r goedwig yma yn Glynllifon. Yn amlwg, mae rei sensoryddion wedi gweithio'n well nag eraill ac dydyn nhw ddim ar gael yn fasnachol eto. Felly, peilota pethau da ni, a, da ni wedi gweld budd sylweddol i ni o ran rheolaeth ffarm. a choedwig, sut maen nhw'n gallu wrach ennill buddion cynhyrchiol, arbed gwastraff, a hefyd galluogi ni fel tîm rheoli wneud penderfyniadau gwell ar y ffarm. Ond sicr mae'n mynd i, mae o'n mynd i symud fwyfwy i fewn i'r byd amaeth um, fel mae'r technoleg yn datblygu. Dwi'n meddwl bod ni ar ddechrau'r daith yn hytrach na diwedd y daith, ond yn sicr um, Mae'n anhygoel be mae rei o'r, um, be mae'r technoleg mae'n gallu neud dyddi yma. Pwysau feddwl yn de, bod ni'n gallu monitro tymheredd a cheithder ac ansawdd pridd sydd, chmo, kilometr o'r buarth. A chmo, yn y dyfodol o bosib i ni'n gallu, fydden nhw'n mor rhad a mor effeithiol, fydden ni'n gallu gosod nhw'n mhob un cae, lle. Dwi'n sy'n rhaid enghraifft i chi fatha sensorydd syml, da ni dreu mewn, um, mewn oergell lle da ni'n storio brechlynnau drudfawr yn yr uned foch, er enghraifft. So rwy'n digwydd gadael y drws yn goret, chymod, myfyriwr neu staff, um, wrach fes ni'n colli gwerth cannoedd o frechlynnau yn cnesu dros chydig oriau. Felly mae rhywbeth mor fach a sensorydd um, oergell sydd yn taflu data bob awr ac yn rhoi alerts i'r ffôn yn ydy i galluogi i ni osgoi sefyllfa lle byswn ni'n cael colledion fel yna. Y wers mwyaf gwerthfawr dwi'n meddwl ydy, um, den ni reit ar dechrau'r daith, mae yna rei sensoryddion wedi gweithio'n dda iawn, mae yna rei ar gyfer defnydd dan do mewn llefydd sych, cynnes yn hytrach na allan yn y glaw a'r a'r tywydd a'n wadal 'da ni'n gorfod delio efo ar ffermydd a choedwigaeth. Maen nhw'n fforddiadwy, yn sicr. Um, Mae'r technoleg sy'n ar gael allan ar y funud ddim allan o afel y fferm deuluol, felly yn amlwg efo mwy o ddatblygiad rhatach ar ran nhw a mwy o ddefnydd a mwy o bobl yn cymryd nhw ymlaen, Felly mae o'n amser cyffroes i amaethyddiaeth i ddweud gwir a choedwigaeth o ran yr dechnoleg LoRaWAN yma. Um, edrych i weld defnydd eang iawn a bydd eang iawn hefyd. Mae'n byr debyg y sensoryddion sydd wedi bod mwyaf effeithiol ar hyn o bryd. Mae'n ni'n parhau efo hynny. Mae rhai sydd yn gweithio ar um, storfa slurry, piswell er enghraifft, sensoryddion static mwy na lai. Rhai static wedi gweithio'n dda iawn. y rhai sydd mewn yn yr oergell, storfa um, sglodion coed, neu so fo'n gallu hawdd iawn bod mewn, mewn tas wair i monitro rhag bod yna rhywbeth yn gorboethi. Mae yna rei wedi gweithio'n dda iawn, a byddwn ni'n parhau efo hini, ac mae yna fwy o waith i wneud efo rhai sydd ddim wedi gweithio cystal. A, a maen nhw yn gweithio, jyst byddwn nhw ddim um, wedi'w gorchuddio gyda dynyddiau sy'n gallu delio efo'r math o dywydd a'r lleithder sgennyn ni yng Nghymru yma. ar ar yn ffermydd fi. Do, mae'r myfyrwyr yn ymwybodol iawn o'r cynllun. Da ni wedi cael lot o... Maen nhw wedi bod yn lwm hefo gweithdai yn dod fyny fo'r syniadau reit ar y dechrau, lle fysa sensoryddion o fydd. Yn amlwg, hefo rei sydd ddim wedi gweithio cystal, eto, da ni'n wedi rhannu hynny ar hyn o bryd, ond Dwi'n teimlo bod y prosiect yn dod i ben, ond mae'n fwy o waith i wneud, a mwy o waith cyffroes, a mwy o gyfleoedd hefyd i rwy'n sydd fod diddordeb yn y maes yma. Mae amaeth yn newid dros yr ddegawd dwytha ma, mae 'di newid yn ofnadwy. Dydy ein ffermydd ni ddim 'di newid o ran 'i maint a'i siâp, ond mae'r farchnad yn newid yn amlwg, a hefyd mae coste yn rhywbeth 'dyn ni gyd yn poeni amdano fo, a mae cael effeithlonrwydd yn bob peth 'dyn ni'n neud mor bwysig dyddie 'ma. Ac os fedrwn ni gynyddu'r effeithlonrwydd, Y gobaith ydy bod 'na fwy o broffid i ni ar ddiwedd y dydd a bod ni'n yn, yn ffermydd effeithiol sy'n gwneud penderfyniadau da ac yn um, cynhyrchu cynhyrchion o safon. Mae gen ni un sensorydd yma yn yr uned foch yn Glyncifon ac yn syml iawn be ydy o, di sensorydd wedi cael ei osod ar um, drws yr oergell er mor syml mae o'n edrych, mae'n effeithiol iawn a mae hwn yn taflu Tua 600 metr rwan yn ôl i brif swyddfa ar y ffarm, gwybodaeth am tymheredd yr oergell. Chi. Fel ydych chi'n gweld, da ni'n storio gwahanol um, frechlynnau i fewn yn yr oergell yma, a fydd yna dipyn o stoc yn cael ei gadw yna fo chi. Felly mae'n bwysig bod bob peth cael ei gadw dan 8 gradd Celsius. Os, os yna rwy'n yn gadael y drws yn agored, er enghraifft, fyddai'n cael alert ar yn ffôn Felly mae o'n ffordd o amddiffyn uh, rhai o'r brechlynau da ni wedi brynu fewn i'r ffarm. Mae'n gweithio'n effeithiol iawn. Ac mae'r sensorydd yn costio, dwi'n meddwl meddwl bod o'n costio llawer fawr mwy na rhyw ddec punt. A mae'r batris wedyn um, yn para am ta 5 mlynedd ac yn taflu data yn rheolaidd. A meddyliwch chi, sech chi ar ffarm fwy, fwy fyth, neu hyd yn oed mewn milfeddycfa, lle maen nhw'n storio lot o frechlynnau, ydych chi'n gallu gweld lle mae, mae yna fydd mowr i'r um, sensor ryddion yma. Iawn, sensor di hwn, da ni di osod yn um, storfa sglodion coed ni. Da ni'n um, ni cynnyrchu sglodion coed fel tanwydd ar gyfer yr coleg, fel yr, um, i redeg y central heating lle wedyn. Er bod ni'n monitro be di um, moisture content y sglodion cyn i ni i'w cynhyrchu nhw chi. Mae hwn yn galluogi ni gadw golwg ar sut mae'r tymheredd yn amrywio o fewn y stac ar ôl ni ni lenwi'r storfa chi. Yr i'w raddau mae o'n bwysicach efo gwair, os di gwair, gwair yn gor dwymo, os ydych chi'n cynaeafu gwair sych ond bod o'n eitha gwyrdd, bod o'n gor dwymo, mae'r mae, mae, mae Mae'r dash yn gallu mynd ar, ar dan. Mae hwn i weld wedi gweithio'n effeithiol iawn. Uh, prob sy'n er rhedeg i ffwrdd o'r sensor yma i fewn i'r dash sglodion ac mae o'n monitro ac yn rhoi graff i ni o um, dymheredd o chi. My name's Rob Shepherd from Evometric and I've been involved in uh, exploring sensors and IoT at Glyn Llifon. The dashboard that we've come up with is Pethau, which is a